די תורה וועט אים ארויסנעמען פון די גאנצע פלאנטער, די תורה וועט אים ארויסנעמען פון, תורה מאכט געזונט, זאגן משניות, ס'מאכט געזונט, ביסט מענטל, דארפסט דיך גיין היילן, ווילסט אליין זען, ווילסט אליין זען וואס ס'גייט געשען מיט דיר, דו גייסט ווערן א נייע מענטש, האסט דאך מורא פון דיין אייגענע שאטן, דו טראכסט דאך א גאנצן טאג פון מענטשן, וואס ער זאגט אויף מיך, וואס ער זאגט אויף מיך, וואס זאגט ער אויף מיך און וויאזוי קוקט ער אויף מיך, דו האסט א שמחה היינט נאכט און דו דרייסט א גאנצן טאג די קאפ צו יא אדער נישט גיין, ווען זאל איך גיין, וואו זאל איך אריינקומען, זאל איך אריינקומען אזוי צו אזוי, אזוי צו אזוי, אזוי צו אזוי, זיך אריינקערן מיטן סידור צו פארן סידור, אריינקערן, זאג מיר שניי די זאכן גייען אוועקפליען, אוועקפליען, אוועקפליען, אוועק, ס'ווענדט זיך ווי שטארק דו ביסט אין דעם, נאכאמאל, אז דו ביסט צען פראצענט דיין מח טראכט פון מענטשן, וועט עס גיין שנעלער, אויב איז עס הונדערט צוואַנציק פראצענט פון די מח איז אויסגענוצט אגאנצעט וואס זאגט מען אויף מיר, און אויב קען מען נישט.

סאו מענטשן ווייסן אז זיי גייען געבן א לאך, גייסט אים צומאלן, עטץ דיר זאגן אה מזל טוב זייער שיין, אבער גיי ארויס פון די שטוב און קוק צוריק שטילערהייט און זוך א לאך, זוך אזא א לאך דו קענסט אריין פיקען, אזא רחמנות דאס איז ממש א א וועיסט אוו טיים, ממש א שאד אויף די צייט, וועם קענסטו זאגן, וועם קענסטו זאגן? סיי די דרך הלימוד איז תורה לשמה, מענטש נעמט א חומש, נעמט א משניות, בפרט א בחור, ווארט אויף א שידוך, ווארט אויף א ישיבה, גייט צו זעצט זיך אין א בית מדרש, אדער אינדערהיים, פאריגע משניות, וואס צו טון מיט דעם? וואס צו טון מיט דעם? תורה לשמה, לשם קיי לעולם, די אייבערשטער האט געהייסן לערנען, דאס איז אזא געזונטע זאך פאר די מענטש, לעזער, טריי עס אויס, איז די נייע.

פעניק אטעק די השם ישמור וואס עס איז א געזונטער מענטש אינמיטן כאפט אים אן ס'הייבט אים אן ציטערן הענט און פיס און ער שפירט ווי ער הערט אויף אטעמען ס'גייט אריין אין זיין דמיון פון פחד וואס גייט זיין נעקסטע חודש און די מארגן צוויי חדשים ארום איינער האט מיר געזאגט איינער האט מיר געזאגט א נישט קיין דזשאוק אז ער איז געווען אינמיטן די נאכט ער האט נישט געהאט צו וועם צו רעדן און ער איז שוין אזוי אריין

וואס קומט אריין? זי חברה הצלה, כ'האף איך ווייס נישט מ'וועט באלד גייסט עס אויסשניידן ארום שיקן די קארדינעיטער גייט מען שוין קאלן, וואס דארפסטו עס ארויס געבן די סודות פון חדר? אכציג פראצענט פעניק אטעקס, נא. ער אטעמט נישט, ער אטעמט נישט, ער פילט דא א באמפ, ער געבט א דרשה, איינער האט אים דארף זיך גיין אויסטשעקן, און ווער דארף זיך גיין אויסטשעקן? ווער דארף זיך גיין אויסטשעקן?

נעם א משניות יעדן טאג, זאג א פרק, איין פרק משניות אינדערהיים, מאך צו די ווינדאו שעידס קיינער זאל נישט זען ביז ברסלב, קיינער זאל נישט זען אז דו האסט ארויסגעגעבן דיין משניות, די טעלעפאן קענסטו ארויסנעמען דא דארט, אבער די משניות דארף וואטשן, די קאווער איז מיט סילווער פעיפער, איי עס האט נישט קיין קרוין, עס האט נישט קיין ברסלב'ע קרוין, די משניות, דאס האט מען געמאכט נאך פאר, דאס האט מען געמאכט. זאג איין פאר משניות אז מען איימעס א קויל און עס שמע בערב משעה שקיימת מוסר לחם תמוז נאר צו אויפשמועסן יעצט הייב נישט אן יעצט דערמאן דעם אליינס צו האבן צו האבן פעניק אטעקס האסט ארויסגעזאגט יעדע ווארט צו נישט זאג זאג זאג זאג שמאי אומרים מסילל אומרים זאג זאג זאג מיר קום מיר צוריק נאך אפאר וואכן און זאג מיר צו דו האסט נאך די פעניק אטעקס צו נישט דאס היילט אויס א מענטש תורה היילט אויס א מענטש און די פרייליכע נייעס איז.